Fi'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd um, a mae'n hyfryd gallu gwneud. Mae'n cydweithwyr i sy'n gweithio yn y tîm comms yn siarad Cymraeg, so uh, dwi'n defnyddio Cymraeg lot uh, gyda nhw. Felly dros y ffôn, gyda cydweithwyr, trwy e-bost, neu gyfoedion mewn sefydliadau eraill. Siarad gyda staff, uh, dweud storis i plant bach. Wi'n sgwennu yn Gymraeg, wi'n darllen Cymraeg a defnyddio fe i cefnogi plant a'r pobl ifanc i dysgu am yr hawliau. Dwi'n dod o deulu um, di-Gymraeg, so mae fe'n cyfle rili really da i fi i weithio mewn lle fel hyn um, i allu uh, defnyddio y Gymraeg pob dydd, um, jyst i gadw um, safon iaith da. Pobl yn ffonio mewn yn aml eisiau siarad rhywun yn Gymraeg, felly mae'n mae'n neis cael rhywun sy'n gallu ateb y ffôn yn Gymraeg, a fi'n credu mae pobl all yn gwerthfawrogi fe hefyd, um, bod rhywun yn y swyddfa yn gallu siarad Cymraeg. Dwi'n defnyddio Cymraeg um, yn y swyddfa ar um, yn ysgol, mewn ysgol, um, gyda plant bach. Dwi'n teimlo mor beth yw... Hyderus. Hyderus, um, gyda plant bach bach, um, dweud stori y tri mochyn bach a um, siarad am hawliau plant. Um, ond sy'n, dwi'n teimlo nerfus gyda oedolion, ond dwi'n um, defnyddio fe mwy o mwy. Ni'n annog defnydd o Gymraeg um, ar, ar hyd y sefydliad, felly Boed hynny'n cynnal cyfarfodydd trwy gyfrwng Gymraeg, cyfarfodydd un i un gyda staff, i ni'n cael cyfarfodydd i ni'n rheoli bob mis a mae hynna'n gallu cael ei cynnal yn Gymraeg neu Saesneg. Mae'r nodiadau'n cael ei sgwennu yn Gymraeg hefyd, um, felly wy'n annog bobl i ddefnyddio ba bynnag iaith maen nhw eisiau defnyddio. Ni'n trial annog bod pobl yn defnyddio Cymraeg ar dechrau cyfarfodydd, hyd yn oed os tra jyst gweud bore da, um, neu defnyddio fe'n y swyddfa, gofyn os mae rhywun eisiau paned neu rhywbeth fel la. Um, felly ni'n dechrau fe'n rili really anffurfiol, a wedyn bod pawb yn gyfforddus gallu gweud pa maen nhw at y lefel Dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn bod ni fel sefydliad yn yn cefnogi'r iaith Gymraeg ac yn cefnogi ein cydweithwyr ni sydd yn dysgu Cymraeg neu sydd ddim yn siarad Cymraeg i, i deimlo'n rhan o'r iaith fyd. Tio, dwi'n meddwl bod hynny'n ddyletswydd rili really pwysig ar, um, ar gyrff cyhoeddus. Hefyd annog a sicrhau fod popeth i ni'n neud fel sefydliad um, mor ddwyieithog a phosib, felly um, adroddiadau, darnau o waith ysgrif uh, ysgrifenedig, cyfarfodydd, felly trial yn gorau ym mhob uh, ffordd posib i sicrhau fod yr iaith yn, yn iaith fyw yn y sefydliad. Mae fe jyst yn lyflu i ddweud gwir i, i, i weithio mewn sefydliad lle mae'r Gymraeg yn rhan um, o iaith bob dydd y swyddfa. Dwi'n meddwl bod dwyieithrwydd yn, yn beth rili really da. Dwi'n meddwl rili really bod Cymru ddwyieithog yn Cymru gwell. Fy ddewis Cymraeg i, wel mae tri fi'n credu. Yr un cynta yw uh, medru bod yn glist i gydweithwyr sy'n eisiau ymarfer y Gymraeg, boed nhw'n ddysgwyr neu'n neu rhugl. Dwi'n siarad uh, Cymraeg iaith gyntaf ty beth, um, felly dwi'n uh, a Jordan wedi dod yn uh, buddies gyda'i gilydd i wneud siŵr bod ni'n gallu um, helpu'n gilydd. Be dw i'n rili hoffi wneud yw treulio amser yn siarad gyda dysgwyr Cymraeg yn y swyddfa. Um, so yn rhoi um, 5 munud falle drwy am sgwrs i nhw i, i allu ymarfer eu, uh, eu Cymraeg nhw ac i rando um, just ar be, be maen nhw wedi bod yn neud dros y weekend, uh, just i roi cyfle iddyn nhw i, i ddefnyddio uh, eu iaith. Mae'n really bwysig i fi achos mae'n ceir os yn helpu fi a mae'n like low pressure. So um, mae'n mae gwych chi just yeah. like, ateb cwestiwn i'r ceiriau os pan ni'n like, stuck. Yeah. Neu ni a gofyn cwestiynau os mae ti'n teimlo'n cyfforddus i gofyn cwestiwn os bod ti eisiau gofyn beth, gofyn, beth, yeah, beth, beth. Fy addewidion arall yw, uh, cyntaf yw defnyddio'r Gymraeg ym mhob cyfarfod. boed hynny'n gyfarfodydd allanol neu mewnol, hyd yn oed jyst cyfarch neu uh, cynnal y cyfarfod drwy gyfrwng Gymraeg. Um, a'r ail yw i sgwennu drwy gyfrwng Gymraeg gyntaf yn hytrach na sgwennu popeth drwy gyfrwng y Saesneg a wedyn ni gyfeithi fe'r Gymraeg. Felly wy'n sgwennu yn Gymraeg gyntaf, trial gwneud, a wedyn cyfeithi i'r Saesneg. Fi'n credu y bydd penna'r cynllun ma i'r sefydliad yw bod e'n gynllun sydd wedi cael ei ddatblygu gyda staff, felly dyw e ddim yn rhywbeth sydd wedi cael ei greu uh, a'i ddatblygu gyda'r tîm rheoli. Mae'n rhywbeth sydd wedi dod o'r staff uh, i hunain fel, fel syniad. Pa mae sefydliad neu, neu grŵp o bobl yn neud um, y ddewyd, mae fe'n dod yn rhan o um, egwyddorion a, um, a philosophy um, y sefydliad. Um, a mae hynny'n neud hi wedyn lot yn haws, fi'n meddwl, i staff i ddeall pam mae hynny'n bwysig um, ac i deimlo'n rhan o'r ymgyrch hynny hefyd. Mae wedi bod yn wych i'r swyddfa ni a fe'n gret se sefydliadau ar draws Cymru'n gallu neud e. Tewa, ni'n cynrychioli plant Cymru i gyd a yn aml ni'n mynd i rhai ysgolion cynradd um, lle dim ond Cymraeg mae rhai'r plant yn gwybod, felly mae'n rili bwysig bod ni'n gallu um, siarad gyda nhw yn y iaith cyntaf nhw a bod nhw'n teimlo'n gyffyrddus i siarad gyda ni yn dy pa iaith maen nhw eisiau, felly mae'n rili really bwysig Ond o ran sefydliadau eraill um, yn edrych ar y peth fel uh, falle arfer fydden nhw'n gallu mabwysiadu, eto mae'n dempled fydden nhw'n gallu datblygu gyda'i staff i hunain. Felly um, maen nhw'n gallu deilwra fe wedyn er mwyn bod yn beth sy'n benodol iddyn nhw yn hytrach na mabwysiadu yn addewidion ni achos mae addewidion unigolion a sefydliadau yn mynd i fod yn, yn wahanol a mae'n rhoi rhyw fath o strwythyr gall bobl eraill ddefnyddio a datblygu gyrra'i staff i hunan hefyd. Dwi'n meddwl fod mae cynllun yn bwysig achos mae'n um, fi'n seto fy target fy hun. Yeah. So mae'n like, low pressure um, a mae'n iawn os dwi'n dweud rhywbeth silly, ceirios, neu yeah. pobl eraill yn yr swyddfa hefyd, neu cwestiwn silly yn Gymraeg, um, a mae, mae pawb yn, yn rhi helpu dysgwr Cymraeg. Fel sefydliad cyhoeddus wedyn, fi'n meddwl bod gyda ni dyletswydd mawr i um, i gyfrannu at Gymru dwyieithog ac i wneud hynny uh, ymhob agwedd o'n gwaith ni. Yn bersonol, mae e jyst yn ffocysu fi um, i ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd a'i fod yn gefnogol o'n nghyfoedion a nghydweithwyr i hefyd, er mwyn sicrhau fod yr iaith yn un byw yn yn sefydliad ni. Wel, dwi'n credu bod pob sefydliad yn gwahanol, ond beth dwi'n credu bod beth sydd wedi gweithio yma ydy bod y mentra wedi dod yym o'r yym sefydliad cyfan. So dwi ddim fel arwain wedi dweud wrth pawb mae rhaid i chi gwneud hyn. Yym roedd pawb eisiau gwneud rhywbeth a roedd ni wedi adeiladu yym y mentre gyda'i gilydd. Ac yym dwi'n credu hefyd yy mae 'na llawer o safonau Cymraeg a ma'n ma' nhw wedi helpu ni fe- dros y blynyddoedd fel sefydliad i sicrhau bod ni'n gwneud beth rhaid i ni gwneud gyda'r ieithoedd, ond dwi'n credu mae'n bwysig i adeiladu diwylliant mewn sefydliad ble mae pobl eisiau eisiau gwneud pethau gyda Gymraeg, eisiau adeiladu diwylliant dwyieithog ac yym gyda hyn dwi'n credu rydyn ni wedi adeiladu rhywbeth gwahanol.